Azul fell-awen, axir fell-awen a Leqbayel s umata, anda ma tellam, anda ma tellam. Srid n wass-agi, ɣef kra n wawalen kan, kra n wawalen kan i yellan i teqbaylit, wa tečča-t taɛrabt, wa tečča-t tefransist, surtout taɛrabt aṭas i ɣ-tečča. Même lefransi presque kifkif neɣ teɣleb-itt ciṭ i ṭṭuḥ taɛrabt, la vérité, tidet kan ara d-nini d ayen yellan, tili ad awen-id-nadder awalen-agi, ad d-nezwir par exemple amedya ad d-nini lmerfeɛ, aleqbayel akk, akk les mots kabyle qui commencent par el ça vient, ils sont issus de l'arabe. I taɛrabt i d-kkan ččan-aɣ, ça veut dire neǧǧa awalen-nneɣ. Ad iḥerz Rebbi igad iqeddcen, igad i d-isekfalen, igad i d-isekfalen awalen-nneɣ i tečča taɛrabt akk d lefransi. Imi tennam la lettre L. Ça vient de l'arabe. Mi ara d-tiniḍ lmerfeɛ, lmerfeɛ, ça veut dire, ma d-tiniḍ c'est un, euh, s tṛumi en français étagère. Voilà. Llan igad i s-yeqqaren lmerfeɛ, llan igad i s-yeqqaren euh, amerfad.

I yeqqaren lmecreb, lmecreb iban d taɛrabt, ça veut dire lmecreb. U Mam Tun acu yeqqar ṭas, ṭas diɣ si du français, awi-d ṭas-nni ad sweɣ. Ok, efk-iyi-d lmecreb-nni. Lmecreb, lmeftaḥ, llan i gad yeqqaren lmeftaḥ ula ad d-inin tasarut qqaren lmeftaḥ, lmeftaḥ d taɛrabt lmiftah. Ih, lmeftaḥ. Aṭas i yellan, rju kan. Ah, yella wawal nniḍen diɣ. Lmesbeḥ. Lmesbeḥ, ça vient, ça vient de l'arabe, lmisbeḥ. Nekkni neqqar taɛeqquct.

Laura Safi, aṭas aṭas n wawalen i yettwameččen a Leqbayel, tečča-ten, zzint-aɣ deux langues, zzint-aɣ deux langues i isetten i tutlayt-nneɣ, zzint-as deux langues i teqbaylit a la settent deg-s. Ubeɛd a k-inin, si normal a k-inin ubeɛd n tumert txelṭu, txelṭu lɛerbiya, txelṭu, bien sur, bien sur nxelṭu, neɣ ɣaleb, c'est plus fort. Mačči d mačči i lɣerḍ-nneɣ. Ih, mačči d yiwet, ih, mačči d yiwet. Ad d-nuɣal alamma d awal-nni neqqar lmedwed, lmedwed. Ur ẓriɣ ara wagi qunẓeɣ-tt, llan i yeqqaren lemdawed, ça veut dire le mâchoire, le mâchoire-nni anda tetten lmal. Wagi lmedwed agi si reste à prouver, kin akken fehmeɣ lmedwed ça vient ça veut dire dud, tiwekkwin, ttkarent anda llan lmal leɣbar ttkarent tiwekkwin, ɣas qqaren-as lemdewed, lmedwed. D anagi ad as-yeqqaren da ur ẓriɣ ara qqaren-as lemdawed, lemdawed.

Am wa magi lkuraj d lḥaǧa i kesben Iqbayliyen neɣ Imaziɣen ur xuṣṣen ara di lkuraj, tous les sacrifices de cette Algérie d leqbaylit-nni iqublen, Imaziɣen qublen, ça veut dire sɛan tabɣest, mais il disparaît même, même seg melmi kan i d-iban. Apparay Lizani acu ara d-iniɣ nekkini deux mille d asawen i t-id-skeflen wid yettnadin wid yettnadin wid iqeddcen ɣef teqbaylit neɣ ɣef tmaziɣt et zik iɣennayen neɣ akk iɣennayen ay Tmangrad neɣ Meɛtub neɣ neɣ neɣ Sliman Azem akk akk ils savaient pas ur ẓrin ara Meɛtub tuɣac-is s lkuṛaǧ d tirrugza i yettḥarab aṛumi aḥareb-agi déjà Aḥareb-agi d-iǧa si d larab, lḥareb. Ur ẓriɣ ara amek ara ten-nerr, ad ten-nerr i get... Ur ẓriɣ ara, la ma neẓra. Voilà. Ma tessineḍ ad d-afeɣ, s d-afeɣ ɣef tutlayt-iw, ad d-afeɣ s taɛrabt, ih. Normalement aseḥbiber, seḥbibireɣ ɣef tutlayt-iw, seḥbibireɣ ɣef yidles-iw. Alors mačči d yiwet, aṭas n leḥwayeǧ, aṭas n leḥwayeǧ i ɣ-tečča lefransi akked larab. Mačči d yiwet, imi tennam ad wen-d-uɣaleɣ kan ɣef ɣef la lettre L-agi, L-agi c'est l'arabe, c'est typiquement arabe. Ulac dinna Leqbayel ur qqaren ara, qqaren a neɣ ta, a neɣ ta i taqbaylit, axxam, taxxamt, ad nuɣal par exemple walaɣ yiwen ixemmem-d la publication f akken akken qqaren s teqbaylit, les regions qqaren tiqeftin, yaww, wuccanen. Neɣ izirdi-w tiqfett. Tiqfett ça vient de de lfex, tifexxett. Isem-is taqerract. Mbeɛd tella tqerract. Taqerract d tin parmi ifrax imecṭuḥen, imerga, imerga neɣ imerga, ifrax neɣ aǧaḥmum, taqerract.

Ad tefḍ ilef avec ilaq c'est le câble yella umbeɛd tagi dɣa wi d-qqreɣ tagi mi neqqar tiqeft n wuccanen tettaṭṭaf uccanen qqaren-as amendaf mačči lmendaf lmendef walaɣ ketben d taqbaylit ihi mi punching langliz yeqqar lmendef neɣ lmendif ur tteddu ara allen-i a a neɣ ta i d taqbaylit. Amendeff i s-qqaren i winna i tqeftt n ibucalen, i tqerract n ibucalen, qqaren-as amendeff. Yella umbeɛd wayeḍ-nni mi c'est un piège i s ara d-ṭṭfeḍ ama d afrux ama d tasekkurt s lxiḍ, ad tsawjeḍ akka akwaz, akka, Ad s-texmeḍ s lxiḍ, ad s-texmeḍ ayen ayen ayen ayen, umbeɛd mi ara yečč ayen ayen, ad d-iwet ad t-id-tafeḍ iɛelleq, iɛelleq akkagi umergu-nni neɣ tsekkurt-nni. Wina qqaren-as acangal. Yella diɣ ucangal n yilfan, ad d-tefeḍ ad d-tefeḍ akkagi

Steɛṛeḍ qal ṭjur. Steɛṛeḍ qal aset l-ashjar, l-ashjar, ur neẓri ara. Ad tfeḍ akka ṭṭejṛa akka-gi ur meqqṛen ara mliḥ, ad tt-id-tessekneḍ akka-gi, ad texmeḍ, ad texmeḍ acangal-nni-inek s lkabel ma tebɣiḍ ad teṭṭfeḍ ilef, ilef neɣ ayen-at, ad t-id-tafeḍ iɛelleq.

Mazal ur temmut ara, mazal kan terg, mazal tirgiyin, tirgit, tirgit-nnes mazal ur texsi ara complètement. Yezmer ḥal ad d-tecceɛceɛ avec l'indépendance de la Kabylie, a Leqbayel, baci ad d-neḥyut tutlayt-nneɣ, ad nexdmet.

Awi, ur tezmireḍ ara ad txedmeḍ annect-agi. Tu ne peux jamais, ur tezmireḍ ara ad d-treqqɛeḍ rien du tout. Si jamais il y aura pas l'indépendance, tant qu'on est colonisé a Leqbayel, on ne peut rien faire. Ur k-ttaǧǧan ara, xas tesɛiḍ la volonté, xas d les cotisations, xas d tiwizi, xas d ayen akk i d-iɛennun, qui t'annun, qui gagne au Udabu. Aten ad ɛanantenid, ɛanantenid. Yiwen yexmed atracteur, un pompier, ɛanant, amek xarti wagi no, wihin, wihin, wihin. Ɛni d kra neɣ? Acu i wen-id-neqqar belli on n'est pas libre tant qu'on est colonisé, ça veut dire on n'est pas libre ad nexdem leḥwayeǧ. Ma ur newwi ara timunent, ur nezmir ara ad nexdem rien du tout. Yiwen yexmim-d akka inak, ah dayen neɛya deg wawal win win, fket-aɣ-d les solutions. Acu les solutions ara k-id-fkeɣ? Soyons mobilisés, mobilisez-iten Leqbayel, ddaklet. Ddaklet, ddaklet, Leqbayel akk ara ddaklen idurar ara d-rren imzen, yiwen i d-yenna Meɛtub, ddaklet, asmi ara d-yeḥḍer le référendum, kul yiwen ad yissin amek ara yemḍel baba-s, ur yekkat ara timuka seg uɛrus, ur itett ara itberdayen-is, ad tt-nawi, ad tt-nawi mbeɛd ad twalim d acu ara nexdem, imi d tina d la solution. Yenna-as mbeɛd ṛuḥ keččini efk-aɣ-d les solutions. Ahat kan ad d-ččin les solutions, tant qu'on est colonisé, il n'y a pas de solution, tant qu'on est colonisé ulac, ulac tifrat, ur yelli wacu nezmer ad nexdem, aw tura qbel ad neddaklet ɣef yiwen wawal, mi tennam akkagi d aya kan, d taṣawaḍt kan akka, d taṣawaḍt, ulaga t-yesnulfa-ɣ-d awal, acḥal i, d taṣawaḍt ih.

Aḥric-nni n tɣeddit mi ara yeṭṭukkek, yesɛa tiḥebbwin akk deg zzerɛan-ines. Zzerɛa dija d taɛrabt, les graines en français. At acu i d-nniɣ nemmečč, tant qu'on y colonise ur newwi ara timunent, ur nezmir ara ad tt-id-neḥyu.

Nekkni tura ulac, yeɛreq wawal nni neɣ ilaq ad d-nesnulfu xas ula ḥdit, ad t-id-nesnulfu awal. Neqqar kan afermli, afermli si ǧifrunsi, un infirmier, s taɛrabt qqaren-as lmumarriḍ, lmumarriḍ. Attan qqaren-as lmareḍ. Win yuḍnen lmalad qqaren-as lmariḍ. Safi d lmumerriḍ i yessaḍen imuḍan. Lmareḍ, lmumerriḍ, lmareḍ, lmariḍ. Maɛna ṭixer taɣawla, acu ɛni d lalang? D asnulfu d aya, d asnulfu, efk-as asnulfu, isnulfu-d. Ur ttaǧǧa ara tutlayt-nnek ad tt-ččent tutlayin niḍen. Ih, mačči d yiwet. Ɣur-neɣ tutlayt-nneɣ teǧhed, mkul awal ad tafeḍ deg-s yal awal, mačči mkul, mkul-agi diɣ d taɛrabt, twalaḍ, d ayen, c'est plus que c'est ancré, ih, d ayen ur nezmir ara, mkul. Ass melmi kan i d-yennulfa diɣ yal-agi, zik neqqar kan kul, kul yum, kul yum, neɣ neqqar kul ass, ass-nni d taqbaylit, kul-nni d taɛrabt, chaque. Fina mbaɛd skeflen-t-id yal ass, Rwiɣ agreb yal ass, ul-iw yeddexxan sapu teggumma s-texḍa-s taxḍu, leḥrara izedlen fell-as, leḥrara d taɛrabt, Lḥaṛaṛ izedlen fell-as, ilaq ad nini lḥamu izedlen fell-as, meskin yeɛya deg uɣurru, wi meskin-agi d taɛrabt, aha tura nniɣ-awen-id, meskin yeɛya deg uɣurru, yebɣa ad yesteɛfu deww-ak ala nemwanas, wuɣur-k d taqbaylit, meskin, meskin s ddṛab. Ih, mi ur neẓri ara i yemma-k, yemma-k i wawal-nni-nneɣ, neqqar kan yettɣiḍ wihna, yettɣiḍ, dɣa nesli-d meskin, d lmiskin, balak ad t-id-nesnulfu, am uɣaḍ, ih, d am uɣaḍ ih, yettɣiḍ, d am uɣaḍ, d acu yeɛni d la langue? Ih, ma d-tiniḍ igellil, mi tura asmi la politique européenne ma d-theddṛeḍ ama d ccix ama yella yiwen d lfaqir, acu ara yi-d-tiniḍ d lfaqir? Yella yiwen d igellil, tebɣiḍ ad d-teḥkuḍ. Yella yiwen d lɣanni a k-yessexleṣ taɛrabt-agi, ah, yella yiwen d lɣanni, surtout imammat-agi, yettjongleyen lehdur, ah, non, non, non, ini-yi-d yella yiwen, yella yiwen d igellil wayeḍ, euh, déjà merkanti-agi c'est du français, un mercanti, un mercanti, un mercanti ça veut dire c'est un, c'est un riche avare. d bu sɛaya, i bu sɛaya ilaq amerkanti agi a bu sɛaya ad s-nsemmi yesɛa ça veut dire yesɛa d bu sɛaya neɣ bu sɛayat. Ih, d aya kan, c'est un tout petit mais d tasawalt kan akka d tamecṭuḥt, imi tennam a leqbayel tant qu'on n'est pas libre, on n'est pas independant ulac d asu, ala netteddu ar tfakit, ar tfakit-nneɣ, ulac akk lehdur, ar tfakit-nneɣ. A Laṭerfa, nteddu ar tfakit neɣ ulac akk la, ur tzemmireḍ ad d-telqaḍ, ur tzemmireḍ ad d-txiḍeḍ. Icerrig yeɣleb tafawet. Dayen tura ma tebɣam kan ad tissinem nnfeɛ-nwen ssyada fell-aɣ, ɣef ayen yeɛnan timun n tmurt taqbaylit, ma tebɣam dɣa d ṣṣeḥ ad d-teḥyum tutlayt-nwen d ccetla-nwen d weɣref-nwen. D yidles-nwen. Ulac akk abrid nniḍen akk. La continuité akked Lezzayer-agi d tafakit-nneɣ. Akemmel akemmel d Lezzayer-agi d tafakit-nneɣ ulac akk laẓ. C'est notre extinction totale. Parce que aṭas xilla Leqbayel i yeṭṭammaɛen ṭṭammaɛen une Algérie nouvelle.

Neɣ Cadet, ṭixer taɣawldi, ṭam ahat ara, ṭam ahat ara urḍan yelmiten, ṭam ahat ara tament n urẓaẓen a sidi awḍeɣ, ṭam ahat ara d-bekki ibekki n Lezzayer, la taduṭ la ifekki rǧiha-nwen a Leqbayel. Tanemmirt-nwen, partagez, partagez au fond dans tous les groupes, thegga-d seg-a ar Facebook. Ad waliɣ tura amek. Tanemmirt-nwen, partagez, partagez i filaman.